Vawi Indiami online inkhawma rawn tel zawng zawng te kan Lalpa Isua Krista hmingin chibai kan buk a che u. Hei June thla kan lo chuangkai leh ta der mai a, tun kum chhungin kan hun hman dan te khan thlir let lehin kan beisei lo ang deuhin hun kan hmang chho chu a ni a. Amar chu vawiinah hian Pathian hminga rawn kalkhawm te kan niangin, Kan rilru leh thinlung tih tak zeta amah chibai buk turin amah leh amah fak turin kan rilru i inbuatsaih ang u. Pathian thu i lo chhiar ila, Isaya bung sawmnga panga chang khatah chuan tiang hian a ti a ni, Haw u, tui hal apiang teh u, tuiah te hian lo kal rawh u tih sawmna kha kan hmu a. Tin, Johana bungli chang sawm paliah khan Tu pawh an hnena ka pek tur tui in erawh chu an tui hal leh tawh lovang, an hnenah ka pek tur chu an kaw chhungah tui hna a lo chang ang a, chatuan thlengin a kang lovang, a ti a. Pathianin a thu kan chhia te kan za tan malsawm rawh se. Amen. I lo tawngtai ang u. Lalpa vawiinah hian lawmthu ka rawn sawi a, nangin kan nunna te, nangin min venghim a, min kaihruai a, I malsawmna in nitin min vur thin a, vawiinah hian Lalpa, nangmah chibai buk tur che in kan rawn kal khawm a, kan thinlung kan rilru te Lalpa nangin i hria, manganna te, harsatna te, a nangmah han ril hlelh chang te pawh kan nei thin, Amar chu vawiinah hian I thu in min sawm angin Lalpa I kiangah kan rawn kal leh duh a, nangin kan thinlunga harsatna kan neih te, Kan rilrua natna kan lo neih te, kan tui halna te nangmah hian lalpa a lo reh theihna turin vawiinahin ka rawn inhlan thar leh duh a. Chumi ti thei tur chuan lalpa vawiinahin min tanpui ang che. Vawiinah hian kan thinlung kan rilru zawng zawng lalpa i hnenah ka rawn hlan thar a, i ropui nan leh nangmah kan hriat chian leh zual theihna tur chein Lalpa kan thinlung theuh thu rawn sawi thar ang che. Isua Krista hming ka rawn dil a che. Amen. Tunah chuan Pathian fak leh kan chawimawi nan Kristian hlabu nambar zanga sawmli pakhat ro hlu ka nei tih kha i lo sang u. Ro hlu ka nei.

Johan a bung sawm paruk chang sawmthum pathumah chuan, Heng thu hi in hnenah ka sawi tawh hi, keimah hian in thlamuanna turin khawvelah hian hrehawmin in awm thin, nimahsela thlamuang takin awm rawh u, keiin khawvel ka ngam ta a ti a, tih kha kan hmu a. Ka hnal Isua Kristain khawvel a lo ngam tawh vangin harsatna tam takte tawk thin mai la, thlamuang taka awm turin min sawm a.

Kan tawngtai thupui tur te chu hengte i ni. Pakhatna, Pathian venhimna leh malsawmna zawng zawng avangin a hnenah lawmthu i sawi ang u. Pahnihna, Pathian hnenah inhlan thar leh vek ila, kan nunna harsatna leh zawhna tam tak kan neih te, Isua chauh chawtna leh a chhanna kan hmuh theih nan i dil ang u. Tin a pathumna chuan, Thlarau thianghlimin Pathian thu a rawn chhem ala, kan thinlung theuhah thu

Lalpa vawiinah hian lawm thusawina nen i hma ka rawn kun thar leh e. I hnenah hian Lalpa, engmah thu ruk theih kan nei lo a, kan thinlung kan rilru te nang chuan i hre vek a ni. Chuvangin vawiinah hian i thlarau thianghlimin Lalpa min rawn pawl thar leh lang. Keimahni hian famkim lohna, sual, Nangma duh loh zawng awm zawng zawng te Lalpa, min rawn lak kian chak in min ngaidam a, min siam thar leh turin ka rawn dil che a. Tichuan i thuin min rawn pawl in Lalpa, Nangma Thlarau Thianghlim in Lalpa, hriatthiamna thinlung leh thuawih duhna thinlung min rawn siam thar sak leh turin ka rawn sawm a che. Vawiinah hian Lalpa Nangma hnenah kan rilru kan ngaihtuahna zawng zawng te i hnenah ka rawn hlan thar leh duh a. Kan awm ang angin Lalpa i kiangah ka rawn kal leh e, kan rilru kan thinlung theuhah thu rawn sawi thar leh ang che. Lal Isua Krista hming ka rawn dil che. Amen. Pathian i mahsa khan June thla chunga kan thupui zir tur kha a rawn puang tawh a, hring nun zawhna tih kha kan zir ho dawn a, vawiina kan thupui min zirtirtu tur Pu Vanlalfela chawngthu kan sawm hmain testimony lo ngai thla phawt ila, Note, Delhi Mizo inkhawm atangin nula Lalnunmawi an sawm ang a, a testimony kan ngaihthlak zawh hian sawm nawn ngai tawh loin Pu Vanlalfel a chawng thu hnenah kan hun kan hlan tawng a, ani hian kan inkhawm hunte a tawp thleng a, min hruai turin kan sawm nghal dawn nia. Thlirtu zawng zawng te Isua Krista hmingin chibai ka buk cheu a, a hmasain chawlhni min hruai thleng lehtu Pathian hnenah lawmthu ka sawi a. DME chungah pawh sharing-na hun tha tak min pek avangin lawmthu ka sawi bawk a. Vawiinah hian testimony tawi te ka rawn share ve dawn a, thlirtuten tawngtaina nen min lo ngaihthlak sak ula, aw a tawi thei ang berin ka rawn sawi ang a, hunte, hunten min daih dawn lo avangin aw. Ka lo sawi tan nghal meng a, college ka kal tan tir atang hianin keimah rilru hahna te, hlim lohna te ih ka nei nasa thei em em a, zirlai avang ten, zirlai kher lo avang te pawn. Chuan khati khan first semester kha chu ka hmang zo ve mai ni, chuan ni kum, kum thar lo nih khan keimah a kum thar thu tiam kha ka insiam ve ta a, tungkum chu i hlim tur ni kha ka inti ve tawp mai ni. Mahse, khatia khawvel taka hlim lo tum kha a lo dik lo a, a lo daih rei lo em em bawk a, thiante nena kan awm kha chuan Hlim em em khan ka inhria a, nuam pawh ka ti thin a. Mahse, keimah ka awm leh chiah hanin i ka hlim leh chuang lo va, lungngaihna kha ka nei leh thauh a, ka rilru te kha a hah thin a ni. Chuan kum chan ve hnu lampangah phei kha chuanin rilru hahna leh beidawnna kha ka nei nasa em em a. Chuan doctor bula kal ngai hial te khan ka awm a, ka thaw te a hah thin avangin mahse kha tah pawh khan keimah leh keimah kha ka la inpawm duh chuang lo, ka nuna ruak a, ka hlim lo a ni tih te kha. Chuan. Tum kum tir a lo nih khan Christmas chawlh te kan hmang zova, Delhi a ka chhuk leh kha. A hma khawvel te ka hlim ka lo tum thin na te, ka thu tluk na dik lo te khan in min rawn vaw let tan ta ni. Chuan ka khua a har thin em em a, ka lung ka lung ngai a, chuan ka chap tawp zel a, chuan i vawikhat phei chu e ka thian te hi i ka call a chuan ka chap chiam ringawt mai a, chuan ka thian pakhat khan in min hrilh a, DMT in retreat an buatsaih dawn tih kha, chuan Kal tur khanin ka rilru kha ka insiam fel ve ta tawp a chuan mahse ka kal dawn meuh kha chuanin college thil avangin ka hman dawn lo tih kha ka hre in ka hre leh a chuan Pathian hnenah khanin i ka dil tawp mai a ni Lalpa khawngaih takin i retreat a ka kal theihna hian rem min ruat sak rawh kha ka ti tawp a chuan Pathian khan rem kha min ruat sak ta a chuan retreat a ka kal kha keimah ka inhmu chhuak nasa em em a. Mihring dei Pathian nena leng dun tur kan nia, ih, keimahnia nun ruak hi Pathian hianin a rawn hnawh khat thei a, mahse khawvel thil a hnawh kha kan tum chuanin, ih, kan nun hi a ruak telh telh a ni tih kha hei keimah kha ka inhmu chhuah nasa em em a, ka hlim loh na chhan te pawh kha tikhan ka inhre chhuak chho tan ta a, chuan vawiinah hian ka rawn sawi duh chu, kan nun hlui chu eng pawh lo ni se, ih, kan thil sual tih tawh chu eng pawh lo ni se, Pathian khawngaihna hianin. tiam chin a nei lova, i Isua Krista kan pawm phawt chuanin Pathian hianin i i nge kan nun ruak rawn hnawh kha a, kan hlim lohna te min rawn thlak danglam sak hi a duh a, min tihlim duh vek a, hlimna hi min pe duh vek a, chuan sual tawh viau in kan lo inhria Pathian hmangaihna dawng tlak tawh lo khawpa kan lo inngai a nih chuanin i. Kan ngaihdan kha a dik lova, Pathian hian in i min hmangaih reng a, Isua Krista kan pawm phawt chuan engmahn min then thei lova, i rawmbung riat chang sawmthum pasarih atanga chang sawmthum pawkuaha ka lo chhiar anga then suh e, chung zawng zawngah chuan min hmangaihtu avang chuan ropui taka ngamtu kan ni, thihna te, nunna te, van tirhkoh te, lalna te, thil awmsa te, thil lo la awm tur te, Thil tih theihna te, sanna te, thukna te, thil siam dang reng reng te pawhin kan Lalpa Krista Isua awm Pathian hmangaihna a ta chu min then thei lo vang tih dik takin ka hre si a, a rawn tih ang khan i Pathian hianin ngaihdam duh loh a nei lo a, min hmangaih vek a, kan nun ruak hi rawn hnawh kha a duh vek a, hlimna hi min pe vek duh a ni tih hi i vawiinah hian ka rawn share thar a ni e. Lalpa'n kan zat a mal min sawmsak rawh se. Dmi online inkhawma rinkhawm zawng zawng te a hmasa in kan kohhran lu ber lal Isua Krista hming in chibai ka buk cheu a. Vei inkhawm ah hian zai a rawn bual tur special tak mai kan nei a, tlangval Andrew a. Ani hi Mizoram lamah te leh Zoram pawnah te pawh hriat a hlawh em em a, tin a mimal tak pawha zaithiam ka lo ti em em a ni a, vawiina kan zinga rawng a bawl thei tur hi kan ni hlawh hlein ka hria a, kan rawngbâwl pui ṭhin leh kan ṭhian Anguwan a rawn pui dawn a ni a, Anguwa hmel kan hmu leh thei a, a lawmawm hle bawk a ni, tunah zai turin tlangval Andrew-a i lo ko ang u. Delhi, Mizo inkhawm member zawng zawng te kan Lal Isua Krista hmingin chibai kan buk vek cheu a, vawiini hian zai rawngbawlna hun kan rawn nei dawn a, ka thianpa Angu hian guitar min perh sak dawn bawk a, kan nei hmain Bible chang han thailawn zawk tur ka nei a, hei kan chhiar hmasa ang e. Johana bungriat changsawng pahnih tin Isuan an hnenah thu a sawi leh a, Kei khawvel entu ka ni, tupawh mizui chu thimah a leng tawp lovang a, nunna eng a nei zawk ang a ti a. Tin Isuan an hnenah thu a sawi leh a, Kei khawvel entu ka ni, tupawh mizui chu thimah a leng tawp lovang a, nunna eng a nei zawk ang a ti a. Tunlaiah kan ram Covid nineteen vangin kan buai em em mai a. Chhungkawtin eizawnna kawngah ten harsatna kan tawk nasa a, chhungkaw tam tak chu mangangin an rum mek a ni tih kan hria awm e. Hemi kawngah hianin keimahniah theuh mi dangte tana eng chhuak thei kan nihna te, Lalisua Krista ina mi dangte tana tanpui ngai te tanpui tur kan nih zia te min hrilh nasa em em a. Chuvang chuan. He thilah pawh hian keimahni ah theuh tanpui ngaite kan theih ang kawng kawng a tanpui hi kan ti ve tur ni tih te hre thar lei la tih kha kan rawn sawi ve duh a. Chuan Pathian fak hla kan rawn sak tur pawh hi khawvel en tu tih la a ni a. Thim a awm tan a lo eng chhuak ang. Thim ti kiang turin Pathian khanin eng a siam a. Chutiang bawk chuan keini mihring te pawh hian keini aia eng nge niang harsatna tawkte hnena kan en chhuah hi.

Kal pawn fak lah kan sam te kan za vai tan mai min sawm sak hreuh rawh se. Sawi ta mai mai la maw? Lockdown hnu hian zanah mawhthelh mai harsa ka ti thin tawp. Nizan phei chu maw thil ka ngaihtuah nasa lutuk a, khawvar khan ka lawmhil lo mawle. Nun hian awmzia a nei reng em tih te ka ngaih tawh a, thil ngai leh ngai ah hian kan vir kual tlut tlut mai hian ka hre thin. I ni ve tho em? Eng hi nge sual? Eng hi nge dik? Engtin nge kan tih ang le? I ngaihtuah ve thin em? Hum. Pathian tha tak kan nei a, engtin nge kan tura phal tih te hi hriat thiam harsa ka ti. Tunlai boruakah phei chuan tiraw buaithlak thin. Bakah maw mi an thih phuk phuk a, a damate lah hi khawvel hi kan chatuan hmun ni awm hrimin insawhnge an tum ang chiam chiam a. Haider mai hi kei chu ka harsat thin. I ni ve em? June thla chungin DME Online inkhawmah zawhna pawimawh tak tak kan chhang ho thin dawn a, tawngtaina nen lo inbuatsaih ang che. Kan hriat theuh angin June thla chung hian DME Online inkhawmah mihringte tana zawhna pawimawh tak tak kan chhang ho thin dawn ni. A bul tan nan vawiinah hian Zawhna pawimawh em em mai. Tunge i nih? Engti tur a lo piang nge i nih? tih kan rawn chhawp chhuak a ni. Tunge i nih? Engti tur a lo piang nge i nih? I identity leh i purpose hei hi vawiina kan zawhna chhan tur a ni dawn a ni. Khawvelah hian sakhuana chi hran hran te, khawvel thlir dan, world view, chi hran hran te a awm a. Chung te chuan min pui thei em? He zawhna a chhang tur hian tih a hmasa in en ta ila, hlawm lian pui pui pathumah kan then ang a. A hmasa berin Eastern Religion kan tih te, Hinduism, Buddhism leh a kaihhnawih tunlai lar tak New Age Movement te, heng hi an inang vek lo a, an chhan dan erawh a inang vek. Tunge ka nih? tia kan va zawh chuan engtinge min lo chhan? He zawhna hi Theihnghilh nghal rawh, min ti a ni. An rin dan ber chu mihring hi kan piang nawn tluk tluk a, kan piang nawn tluk tluk a, karmic cycle ah kan awm a. Chuta tanga kan mihring nihna atanga zalen hi tum ber a ni. Buddha pawh kha enlightenment a neih khan it is liberated a ti, I am liberated ni lovin awmzia chu A za len ta a ti a, ka za len ta a ti lo. Chuvangin mihring nihna hi tunge ni tih heng hawngin kan va zawh chuan min chhang thei lo mai ni lovin a awmzia pawh an hre lo a ni. Kal leh ta ila, secularist kan tih ho, science-ina a hriatthiam bak hi engmah a awm lo e khawvelah hian ti ho leh, Individualists, a, mihring mimal nihna hi nilo pawimawh ber mai ti ho, group, in ang lo tak tak mahse chhânna in ang si te kan va zawh chuan heng tiang hian min lo hrilh ang. Nangmah inchhâng rawh. I nihna chu i sawi ang ang khan i mai. I tih tur chu i tum ang ang kha a ni mai, min lo ti a ni. Secularist leh Individualist ho khawvelah chuan a duh duh hi an duh duh an ni mai a ni. Tunlai hun kan hmanhnemna em em social media pawh hi individualistic virtual world a ni a, I post, therefore I am, i post ang ang i ziah ang ang kha a ni ringawt mai a ni. A dawt leh ah chuan Khawtlang zia bik pu shame and honour culture an tih te kawngkhar hi va kik leh ta ila, shame and honour culture hi mawl te kan hriatthiam dan tur chuan zahthlak em em leh chhuanawm em em inkar a leng a ni mai ni. Entir nan Mizo te pawh hi shame and honour culture nghet tak nei kan ni a. Miin thil ti sual ta se, zawhna kan zawh hmasak ber chu Tufa nge a tih tan a va mawi lo ve. E KTP hruaitu maw nih a van mawi lo ve kan ti thin, kan hrethiam mai ang chu. Shame and Honour culture ah hian khawtlangin i lo pian chhuahna chhungkua zirte I veng awmna zir te, in khua a zir te, tin khawtlang a inihna zirin nangmah beisei a nei a, chumi tihhlawhtlin chu i tum ber tur a ni ta ringawt mai ni. He chhanna hi zahawm viau mahse a zik tluak lo hle a ni. Awle, ngaihtuahna chi hrang hrang, thlir dan chi hrang hrang kan va dawr a. A then in, He zawn a i theihnghilh hmak rawh, te min lo ti a. A then in, Nangmah in chhang rawh, te min lo ti a. A then in, Khawtlang in a pe ang che i nihna chu, te min lo ti a. An chhanna te hi zahawm viau mah se, kan beisei kan hmu lo a ni. Chutia chhanna kan duh ang kan hmuh tak loh a chuan Bible kan zawt ve chhung dawn a ni. Bible-in tunge i ni mi tih? Bible-in engti tur a lo piang nge ka ni a tih? tih kan en ho dawn a ni. Bible kan keu phatin Pathianin mihring Amah an pui ngeiin a siam tih kan hmu a, tin Amah thaw nge a tih nun thu kan hmu bawk a ni. Pathian ang han tih ngawt mai khan a tawng bul lampang kan en chuan Pathian hlim thla tihna a ni mah mah zawk a, Imago Dei, In the Image of God, Tzelem Elohim, Pathian Miniature. Tin, Pathian ang nihna hi thui takin a sawi thei nga, chi hrang hrangin a thehdarh thei ang. Hei tuna kan milem hmuh lai hi Hmun a nia temple. Kan en hian Buddhist temple a ni tih kan hre nghal thei a, a chhan chu Buddha lem a la awm teuh mai ni. Tin, Buddha mi zia awm ang te, aah, Buddha a khawvela a thi hnuah pawh hei hian a la represent reng a ni. Kan en mai hian a chianga Buddha mi zia te, a zirtirna te a lang uaih uaih thei a ni. Hetiang chiah hian mihring te hi khawvela Pathian ropuina leh Pathian zia ti lang tura siam kan ni. Min mihringa en anga Pathian hlimthla a hmu thin tur a ni. Mihringa che anga Pathian zia rang a lantir thin tur a ni. Chutiang taka design kan lo ni. A va ropui em? Helaiah hian peng ta lawk ila, ngatinge Pathian hian milem biak idol worship hi a huat em em Bible-ah hmun tam takah kan hmuh kan tih chuan ama lem ama hlimthla hi vawi khat a siam tawh a, chu chu mihring te hi kan ni. Ama hlimthla thianghlim tak tur mihring te hian an kut a an siam chawp ve leh chhawn. Pathian lem. Idol kha Pathian angin an lo bia nih chu a rilru nat tur zia chu kan ngaihtuah thiam mai awm e. Tin, Pathian hlimthla kan nih Zeeman chian chuan Bible-a thu har tam tak i hriatthiam phah ang. Entir nan Isua hi Beram Pu ti a ni a, Kohhran hruaitute Beram Pu tih an ni ve leh a. Isua hi puithiam tih nia, mihringte hi puithiam tih an ni ve leh a. Tiang khan hmun tam takah thu tam tak Isua sawina leh mihring sawina in ang awm thin a ni. A chhan chu mihringte hi Isua ang tur, Isua zia pu tur a hlim thla siam dek an ni. Khakhei hriat chuan Bible hmun tam takah i buaina thin, i thu hriat thiam loh thin kha i hrethiam ang le, kal zel ila. Genesis kan chhiarthlak zel chuan Pathianin mihringte chu tih tur a pe ta. Inthlah punga khawvel hi luah khat a, khawvelah hian lal turin, dominion turin a lo ruat a ni. Kan tih tur ber chu Pathian hmelti langtu, Pathian zia ti langtu nia khawvela thuneih, khawvel ruler nih a lo ni ta a ni. A va ropui em? Le Bible-in tum nge i nih? a ti. Pathian hlim thla a siam i ni a, i thianghlim a ni, i sacred a ni. Pathian a thianghlim a, a hlim thla pawh a thianghlim. Tin, a hlim thla a siam i ni a, i special em em, i hlu em em a, a bik tak a siam i ni. Pathian thil siam dang zawng zawng a ngil te pawh telin a hlim thla a siam pakhat mah dang an awm lo. Tin, Pathian mi zia ti lang tur a siam i ni. Pathian chawi mawi reng tur, full time a Pathian chawi mawi tur i ni. Tin, a thaw tih nun i nih vangin chatuan mi i ni, i ral tawh dawn lo, chatuan thleng i ni awm dawn. Le Bible-in engti tur a lo awm nge i ni? a ti. Pathian aiawh lal turin, Pathian zepu a khawvel enkawl turin, tin Pathian nena inpawl a fellowship nei reng turin. Pathian nena inpawl kan tih hian kun ngawih ngawih a ni lo. Genesis a Pathian leh Adam a inpawl dan kan hmuh chuan a nawm hmel em em a ni. A thil siamte kha Adama hnenah, An hming phuah rawh le, a ti. A awmzia chu Pathianin, Aah, creation ka ti tawh a, nangin branding ti ve rawh le, a ti a, hming a phuah tir a. Khang teng inpawlna ropui lutuk kha a ni min din chhan chu. Le Bible-in i nihna ropui tak a hrilh che a, i tih tur ropui tak lal nihna a hrilh bawk che a ni. Hetah hian tawp mai sela tha tur a ni. Amaherawhchu thil pawi tak a thleng. Tuna screen a car lang hi lo en la hei hi ka car nalh tih ber a ni a ford shelby cobra sangkhat zakua sawmruk panga ruk sarih vel te an siam tawh kha a ni a he car hi tun lai ah running condition in la nei la million nga tanga million sawmin mi hausa ho in an lei duh reng a ni. Crore sawmnga chuangin an ngam a ni. Amaherawh chu hetiang ang car pakhat hi a thlalak kan en chuan engemaw deuh a thleng a ni ang. Kawngkara hetiang hian dahin a awm chhe lai let darin a accident nge eng nge kan hre lo. Amara chu he car chungah hian thil pawi tak zawng a thleng a ni. Kha car ropui em em a din si, chhe sawm hneh taka awm ta mai ang khan mihring te chungah pawh hian thil na men lo a thleng a, chu chu Eden huana tlukna kha a ni. Pathianin mihring a siam hi hmangaihna tluan tlingin a hmangaih a, duhthlan theihna sang tak a pe a ni. Chu duhthlan theihna free will hmang chuan amah ngei leh a thu te pawh an hnawl thei a ni. Mihring te hi khuah khirh lo va, chu duhthlanna hmang chuan amah thlang tur hian ama thuawi turin a sawm zawk a ni. Engin huanah khan mihringin duhthlanna a siam fuh lo hle, Setana'n a lo bum bawk si. Pathian thu thu a awm ta lo chuan, mahni thu thua in Pathian chakin Pathianin ti suh tawk pawh tawk suh a tih kha ei ta mai. A awmzia chu keimah leh keimah ka inpathian ve tawh zawk ange, Pathian thu thu ni loin keimah thu thu zawkin le a ti ve ta. Pathianin hei hi i tih chuan i thiang a ti si a, chuvangin mihring chu Bible-in thi a lo ti ta a ni. Eden bawhchhiatna thlehhnuah kan nihna hi kan sawi tam loh leh kan ngaihtuah ngai lem loh te pawh ni ang. Amaherawhchu chian a ngai em em a ni. He kan nihna kan chian loh chuan. Piantharnaah te, Isuaah te, Pathianah te lawmna tak tak kan nei thei lo a. Tin, simna, repentance, kan tih te hi chan tak tak, experience tak tak a har a ni. Tunge i nih? Thi i ni. Pathian nen inzawmna pakhat mai nei tawh lo a, Pathian ngaihah thi i ni. Isua kha. Khawvela misualte ti fel turin a rawn kal lo a, mithi te nunna pe turin a rawn kal a ni. Tin bum kan ni, setana bum lai let der kan ni. Mihring hi kan mihrinna anga tha kan tih zawng te, kan duh zawng te hi dik pakhat a awm lo. Bum thluk kan ni a. Ngatinge Isua kha zirtirtu an tih? Ngatinge mi a zirtir thin? A zirtir a zirtir a. Ngatinge thu takin Bawiha ban ang che u a tih? Bum kan ni a. Engmah hre lo, kawng pawh hre lo, thil dik pawh hre lo kan ni a. Bum kan nihna te hi kan chian loh chuan Bible chhiarna chang pawh kan hre lo va, thu dik ngainatna chang pawh kan hre lo thin a ni. Le, tunge i nih? Eden buahchhiatna hnuah thi i ni a, bum i ni bawk. Mihringte Tlukchhiatna leh thihnaah Bible hi tawp se a rapthlak hle ang. Amaherawh chu kan keu zel chuan chanchin tha, good news, kan hmu a ni. A ropui hle mai. He good news hi enge a nih tih a inang u. Johana kan chhiar chuan heti hian a inziak, A tirin thu a awm, thu chu Pathian hnenah a awm, thu chu Pathian a ni. Chumi chu a tirin Pathian hnenah awm engkim a zaiin ama siam a ni. Thil siam zawng zawng hi ama siam loh engmah a awm lo tih kan hmu a, chang sawmpalina ah tin thu chu tisa lo changa kan zingah a lo awm ta a. Pa famal neih ropui angin a ropuizia kan hmu, khawngaih leh thutak in a khat. Johana thu tih hi a tawng bul lamah chuan Logos a ni a. Greek ho khan lo fing khawp a, khawvel leh a chhunga awm zawng zawng leh mihring te an han en hian awmze nei thlapin thil hi kal a ni tiin hria a. Awmze nei tirtu, awmze bulpui awmin an hre bawk a, chu chu Logos an ti thin a ni. Johana chuan chu Logos chu Isua a ni a, hmaan atangin a awm a, khawvel zawng zawng siamtu a ni a. Chu mai ni loin he Logos-a hi taksa lo changin kan zinga rawn kal asin, a ti. A awmzia chu mihring thi tawh te, mihring awmze nei tawh lo te, engmah ti theih tawh lo te chhan chhuak turin A awmzia zawng zawng siamtu Awm Zabulpuia Logos Isua chu mihringte zingah rawn kal a ti. A ropui hle mai. Tunge i nih thi tih ringawt a chhang thin khan Isua avangin awmzia ka nei thar leh dawn tihna a nih chu a va ropui em? Mi zawng zawng awmzia pe leh theitu Isua chuan a sawi, Tih tak mevin, tih tak mevin ka hrilh a che u. Mi tu pawh an pian thar loh chuan Pathian ram an hmu thei lo vang, a ti. A awmzia chu thi tawh mihringte hi kan pian nawn leh a ngai, kan pian thar ngai, tihnun leh kan ngai Tin, kan pian thar hian mi thar kan lo ni anga, identity thar kan nei anga, tunge ka ni tih kan chhang leh thei anga, purpose thar engti tura lo piang nge ka nih tih zawhna hi kan chhang leh thei ang. A va ropui em? Duhthlan tur, Adama Eden huana pek ang chiah khan keini ho hi Min pe ve leh a, heti hian han sawi zau ta ila, Duhthlan tur pakhatna, Isua hnena ka la identity thar mi thi tawh hian va dawn leh a ni. Amara chu chutah chuan kan tih ve tur chu keimah thu ni lovin Amah thu thu zawkin le kan tih ve ngai a. Tin, Pathian kumkhuain ka chawi mawi ang min siam dan ang chiah kha fulfill leh turin kan tih ve leh ngai a. Tin, Pathian hlimthla a siam kan nih vangin Isua hmel kan kalna piahah kan tih lan a ngai a, Isua an ka tum thin ang kan tih ngai bawk a ni. A tha hle mai, Isua kan pan chuan identity thar, purpose thar kan nei leh ang. Duhthlan tur pahnih na. Bawhchhiarna Fall ah hian ka awm zui zel ang a, aah keimah hi ka in pathian zel ang ka duh ang ang ka tiang a ka nuam tih ang ang ka tiang a, ka tlan ang in ka tlan ang, Isua hi chu ka pan lo mai ang ti thei in duhthlanna kan la nei tho mai. Tin hemi kan thlan rual rual hian chatuan in hrehmun ah Ka liam zawk ange kan ti bawk a ni. Pathian thaw nge tih nun chatuan mi kan nih vangin chatuan hmun kan neih a ngai bawk si a. Levawinnii hian duhthlan tur pahnih hi kan hma la inchhawp zel a, chu chu Isua pan a, Isua duh ang ang awm a in ti thar dawn. A pakhat lehnaah chuan mahni leh mahni in Pathiana, mahni duh ang anga tlana hremhmun pan. A lo ni leh ta a ni. Adama khan duh a thlang sual hle mai. Vawna inkhawm zawng zawng te hi chuan duh i thlang sual tawh lo ang u. Thlan tur hmasa zawk thlangtu i nih chuan vawiina kan thupui leh zawhna kan rawn chhawp chhuah hi heti hian i chang thei ang. Tunge i nih? Pathian Fa ka ni. Bible-ah hian Isua thlangtute identity tam tak dang a la inziak a, thuruk kawltu tih te, thlarau thianghlim a chhinchhiah tih te leh dang tam tak a amaherawh chu kan ziak seng lo ang. Tin a zawhna pahnihna engtitura lo piang nge i nih? Bible kan en vang vang hian kan tih tur pahnih kan hmu. Khawvel kan awm chhungin Isua zui a, Isua'n ti rawh a tih apiang tih a kawkna apianga kal kha a pakhatna a ni a. Tin thupek ropui ber kan zawm tlat tur chu Pathian hmangaia Pathianin a hlimthla siam dangte mihringte hmangaih a lo ni leh ta a. Tin, chatuan purpose kan nei leh a, chu chu ropui lutuk Pathian chawimawia kumkhua a Pathian len dunpui, hei hi a original plan min lo siam dan ang tih hlawhtlin a ni ta a ni. Isua kan zuih chuan nihna ropui tak kan nei anga, Kan nun in awmzia nei nga kan tih tur a kan chiang dawn a ni. Isua kan thlan lo erawh chuan keimahni tih tiang in kan kal mawp mawp anga tawpah hrehmun a kan kal dawn a ni. Isua zui leh thlan hi tam takin a har ten ti thin a, kei chu Isua thlan leh zui lo hi har ka ti. A chhan chu a option hi in that hlei em mai. A tawp nan tawngtaina hun kan hmang ho anga hetlam atang hian tawpna ka rawn siam dawn a ni. Kan tawngtai thupui tur pakhatna chu. Pathianin ropui taka min lo siam avangin lawmthu i sawi ang u. A image in min lo siam ania, a ropui veng veng em i Pathian hi lawmthu i hrilh leh ang u. A pahnihna ah chuan Isua la pan ve lo ten Isua a pan ang u. Hremhmun a liam mai tur te khan Isua hnena identity thar i dil ang u vawiin hian kan awm hmun theuhah chutiang kan awm anih chuan, Tih tak zetin inhlanna lo siam ang che. Chungchai thupui pathumna tan chuan Isua panna chang hre lo, kan thiante emaw kan chhungte emaw pakhat tal tih tak zetin i tawngtai sak ang u. Hremhuna liam mai dawn nun awmze nei lo an nun mai a ka ni. Isua zuitute chuan nun awmze nei kan nung a. Tunge kan nih kan chiang a kan tih tur kan chiang bawk, he nun hi kan chhungte leh kan thiante dan a awm em mai la hre ve lo te, mi pakhat tal tih tak zat in i tawngtai pui ang u le, tuna i tawngtai ila a tawpna hetlam tang hian ka rawn siam dawn nia.

Lalpa, chungnung ber engkim siamtu Pathian, mihringte hi i van lo din ropui em, heng avangin lawmthu kan hrilh a che. Chutih rualin ropui taka siamte hian kan nihna kan va hre lo em, kan tih tur kan va hre lo em, khawngaih takin min ngaidam ang che. Lalpa, tuna kan thungaihtuah ho te kha khawngaih takin keimahni theuh kan nihna kan chian thar leh nan leh kan tih tura kan chian thar lehna atan khawngaih takin mal rawn sawm la. Mihring leh mihringte kan inhrilh zo lova i Thlarau Thianghlimin khawngaih takin min pawl zui bawk ang che. Tin, tun inkhawm van hian Zoom lamah titi hohna kan nei leh dawn a. Chung programme-ah te pawh chuan Lalpa min hruai zui zel a, nang rawn inpuang zui zel ang che. Chung zawng zawng chu Eva pa Isua Krista hming ka rawn dil a che. Amen. Tuna kan hun hman bik hi hun kan hman ho tur chhawngkhatna a lo ngai ila, Zoom lamah inkhawm van titia hun hman chhunzawm tur a ni dawn a. Zoom lamah inkomkhawmna te. Thawl taka kan thupui saihona te, tin a tul anga zawhna leh chhanna hun te kan hmang anga, tin a duh apiang tan sharing na hun kan hawng dawn bawk a ni. Tel vek kan tum dawn nia. Kan media team ten kim taka kan tel tlan theih dan tur min rawn hriattir zui zel dawn bawk a ni. Tuna kan hun hman bik chhawngkhatna khar nan Lalpan tawngtai dan min zirtir angin i tawngtai rual ang u. Kan pa Vanami, i hming zawm rawh se, i ram lo thleng rawh se, i duhzawng van an tih angin Lemin ti rawh se. Nitin kan ei khawpin, Chaw, min pe ang che. Kan chunga thil tisualtute kan ngaidam angin, nang pawhin kan thil tihsual ngaidam ang che. Sual tura thlemnaah min hruai lut suh ang che. Misual lakah chuan min chhandam zawk ang che. Ramte, thil tih theihnate, ropuite, chatuani ta ni sia. Amen. Kan thupui zir ho hi inkhawm ban ti ti ah chhun zom ila, Darli leh Chanve ah Zoom ah in hmu vek ang aw. Kan luhkhawmna tur Zoom ID hi eight double three one triple three double nine six four a ni a, password hi hawrawp tein DME twenty twenty a ni. Awlsam taka kan luh theih nan WhatsApp group ah link kan rawn share ang. Kan vai in tel vek tum ang aw. Inkawm khawm hrim hrim te pawh a takawm alawm. June thla hian DME inkhawm online ah thupui pawimawh tak tak kan ngaihtuah ho thin dawn a. Inkhawm ban Darli lei a chanve ah thupui ngaihtuah ho te sawi zuina leh inpawlhona hun Zoom hmangin kan nei thin dawn a. Kan za vaiin tel vek kan tum dawn nia, la tel ngai lo te tan awlsam te a tih dan tur in zirtir nghal ang aw. Kan hriat tur chu Zoom meeting tel hi thil harsa lo te a nia, lo huphurh reng reng suh ang che. A hmasa berin Zoom app hi i phone ah lo download la. Computer hmang i nih chuan zoom dot us slash download ah i kal anga i download dawn nia. Tichuan in sign in la, a hunah i hmang thei ngei dawn tih i chian nan. Inkhawm ban veleh DME media team ten kan awmna WhatsApp group hrang hrangah leh DME social media lamah te meeting join na tur link leh meeting ID te kan rawn tar lang ang a. Link chu i hmet ang a, password tar lan sa chu i enter hnuah join tih i hmet anga meeting ah chuan i lo tel tawh dawn a ni. Tin, he inkhawm online ban ti ti hi felfai taka kalpui a nih theihna turin Zoom meeting i lo luh ve leh i screen mawng vei lama mute button kha lo hmet la, sawi duh i neih hunah i lo in unmute zawk mai dawn nia.